Il-ġimgħa l-oħra, Pastor Jeff beda il-ktib tal-Lut, ktib sabiħ ħafna, eh, kultant daqsxejn diffiċli forsi, hekk speċjalment ma tkunx taf ċertu affarijiet dwar it-Testment l-Antik, imma huwa ktib eh, importanti mhux biss għal minnu miktub, ġveri għal-Lut, imma importanti għalina illum ukoll. U nixtieq nibda mhux billi naqra mill-Ktieb tal-Lhud, imma billi naqra minn Mattew kapitlu sbatax. Onkej, jekk għandkom il-Bibles u tifollowjaw miegħi Mattew kapitlu sbatax, ħa naqra mill-ewwel ħad indunaw x'inhi, xi ħaġa li kemm darba smajna fuqha, imma dwar Ġesù. Mattew kapitlu sbatax vers wieħed sa tmienja. U wara sitt ijiem, Ġesù ħa miegħu il-Pietru u l-Ġakbu u l-ħuh Ġwanni, u tellagħhom fuq muntanja għolja weħidhom, u tbiddel quddiemhom, u widda wiċċu bħax-xemx, u ilbiesu saru bojod bħad-dawl, U ara, hemm verulhom Mosè u Elija jitkellmu miegħu. Imbagħad wieġeb Pietru u qal lil Ġesù, Mulej, tajjeb għalina li nkunu hawn, jekk trid ħa nagħmlu tliet għarajjex, wieħed għalik, wieħed għal Mosè u wieħed għal Elija. Issa għal min forsi ma jindunax, il-kelma għarajjex hawnhekk hija wkoll il-kelma tabernaklu. Meta kienu jagħmlu tabernaklu tfisser tinda li tmexxiha min-naħa l-oħra, ma jintużaw kliem differenti. Filwaqt li kien għadu jitkellem, ara, sħaba tiddi għattiethom, u ara, ġie leħen mis-sema li qal, Dan hu Ibni l-għażiż li bih nitgħaxxaq, isimgħu lilu. U malli semgħu dan, id-dixxipli waqgħu għal wiċċhom u beżgħu wisq. U Ġesù resaq u misshom u qal, Qumu, u la tibżgħux. U meta refgħu għajnejhom, ma raw il-ħlat ħlief il-Ġesù waħdu. Tgħiduli x'għandha x'taqsam ma' l-Lhud. Ħa ngħidilkom x'għandha x'taqsam. Jekk issa mmorru f'Lhud kapitlu wieħed, l-ewwel vers jgħid hekk. Lhud kapitlu wieħed. Alla, li bosta drabi B'ħafna manjieri kellem fl-imgħoddi lil missirijietna bil-profeti. Mela aħsbu daqsxejn. Għandna lil Alla li qed ikellem lill-poplu. Qed jgħidilna li kellimhom b'bosta manjieri, nafu li darba anke tkellem u uża ħmara, u kellimhom permezz tal-profeti. Issa, Il-Lhud dan li jafu. Il-Lhud jafu li Alla jitkellem permezz tal-profeti. Il-Lhud kellhom f'moħħhom li Elija huwa, ħa ngħidu hekk, il-pijunier tal-profeti u Mosè il-pijunier tal-Liġi. kważi il-Testment l-Antik kollu. Mela Ġesù ħa lid-dixxipli tiegħu fuq muntanja. Tbiddel, ġew Mosè u Elija miegħu. Id-dixxipli Pietru li dejjem kien ikun l-ewwel wieħed biex jaqbeż jgħid jew jagħmel xi ħaġa, qallu, Ejja nagħmlilkom tabernaklu kull wieħed. X'għamel hemmhekk Pietru? X'kien l-iżball li għamel Pietru hemmhekk? L-iżball li poġġa lil Ġesù fl-istess livell ta' Mosè u Elija. Mhux veru? Aħna ma nindunawx. Imma dak huwa, dak kien żball. Ma missux poġġa lil Ġesù fl-istess livell ta' Mosè u Elija. Issa, meta kien hemm Mosè u Elija, qed naraw li Il-mezzi ta' kif Alla tkellem, permezz ta' Mosè u l-Liġi, permezz ta' Elija u l-profeti. Mela, ovvjament, it-tabernakli, l-għerejjex ma sarux. Ġesù ma ħalliehx jew inkella anzi, Alla ma ħalliehx, għax filwaqt li kien għadu jitkellem, Sħabha tiddi għattiethom u ara ġie leħen mis-sħab. Jiġifieri immaġinaw ix-xena, qed jaraw lil Ġesù, lil Mosè u 'l Elija, ma nafx, naf forsi jiddu bid-dawl quddiemhom, u dan ried ipoġġihom ġo tabernaklu, u f'daqqa waħda jisma' leħen jgħajjat mis-sema, jgħidlu, Dan hu Ibni l-għażiż, bih nitgħaxxaq Għidu hi li x'qallhom iżjed. Issa min jiftakar, għadni kemm qrajtha. Ħadd ma jiftakar? Isimgħu lilu. Mela għannu taw daqsxejn x'inhu jiġri fiċ-ċirkostanzi li għandna hawnhekk. Għandna Mose Elija, il-Liġi u l-Profeti, Ġesù magħhom, u f'daqqa waħda jiġi leħen mis-sema jgħid, Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu. Isimgħu lilu. U mbagħad kif tkompli? U malli semgħu dan, id-dixxipli waqgħu għal wiċċhom u beżgħu wisq. Ovvjament jista' jkun li rrealizzaw li għamlu żball. Irrealizzaw li poġġew lil Mosè u lil Elija fl-istess livell ta' Ġesù. Imma għalina li qed narawha llum u qed naqraw il-Lhud fejn qed jgħidilna tkellem b'bosta manjieri imma fl-aħħar taż-żminijiet issa kellimna permezz ta' min? ta' Ġesù, ta' Ibnu. Imma din il-transfigurazzjoni qiegħda turina lil Alla jippunta lejn Ġesù u mhux lejn il-Liġi u l-Profeti. Ġesù. Issa l-ktieb tal-Lhud kollu qiegħed miktub biex juri lil-Lhud li isma' dak l-affarijiet li kontu tagħmlu Ma kinux ħżiena, imma kienu stampa, mappa biex iwasslukom għand Ġesù. U xejn iżjed u xejn inqas minn daqshekk. Isimgħu lilu. Ejja naqraw issa Lud kapitlu wieħed, naqraw l-ewwel tliet tifrus. U Alla li bosta drabi u b'ħafna manjieri Kellem fl-imgħoddi lil missirijietna bil-profeti, f'dawn l-aħħar jiem kellimna b'Ibnu, li għamlu werriet tal-ħwejjeġ kollha u li bih ukoll għamel id-dinjiet. Hu li hu d-dija tal-glorja tiegħu, Hu x-xbieha perfetta tal-persuna tiegħu, u li jżomm il-ħwejjeġ kollha bil-kelma tas-setgħa tiegħu, u wara li bih innifsu naddaf dnubietna, qagħad bilqiegħda fuq il-lemin tal-majestà fl-ogħla tas-smewwiet. Mela, naħseb jekk nistgħu naraw xi ħaġa hawnhekk nirrealizzaw li Ġesù qiegħed fuq kulħadd. Bl-Ingliż hemm kelma, preeminent. Preeminent, eh, forsi ma tantx hija xi kelma bl-Ingliż li nużaw ħafna, imma kull ma tfisser huwa xi ħadd li huwa fuq kulħadd. U Ġesù, appuntu, huwa persuna li hija fuq kulħadd. U l-ktib tal-Lud dan ħajmilha ċara. Tajdu li imma għalfej Kien hemm bżonn li jinkiteb il-ktieb tal-Lhud. Kien hemm bżonn li jinkiteb għax il-Lhud kienu qed jistennew Messija. Issa dan il-Messija jew kienu qed jistennew Kristu. Mela dan il-Messija, dan il-Kristu li kienu qed jistennew kellhom ċertu edejat u riduh ikun hekk hekk u hekk. Jew fehmu li Kristu ħajkun hekk hekk u hekk. Imma Ġesù, jew Kristu, ma kienx bħalma ħasbu huma. Meta ġie Ġesù, ma għarfuhx, ma ndunawx. Se titfixklux hawnhekk, noqogħdu attenti. Jiena kemm-il darba provajt, anke fin-notes jien hawn nikteb, noqgħod attent. Għax aħna ngħidu Ġesù Kristu. Kristu mhux kuljom hu, imma Ġesù il-Kristu. Ġesù il-Messija. Mela meta jien qed inħares, ma rridx nitkellem mill-ktieb tal-Lhud dwar Kristu, biex ma tifhmunix li qed nitkellem dwar il-Messija, rridkom tifhmuni, u jekk nitfixkel, oqogħdu attenti, qed nitkellem fuq Ġesù, ġifieri min kiteb il-ktieb tal-Lhud, li ħafna jaħsbu li huwa Pawlu l-Appostlu. Qed jitkellem fuq Ġesù li huwa il-Kristu. U barra minn hekk qed jurihom li dan il-Kristu huwa 'il fuq minn kulħadd. M'hawnx bniedem ieħor bħalu. Huwa 'l fuq mill-profeti kollha. Huwa 'l fuq mill-qassisin kollha. Huwa 'l fuq mill-anġli kollha. Huwa s-Sultan tas-slaten. Huwa l-Mulej Tal-mulejjiet? Eh, Lord of Lords. Ġifieri m'hawnx bħalu. U il-kittieb qed jgħid dan lil min? Lil Lut. Għalfejn? Għax il-Lut kienu mdorrijin fis-sistema tat-Testment l-Antik, il-Ġentili ma tantx sabuha bi kbira. Imma l-Lut ma setawx jaċċettaw lil Ġesù bħala il-Messija tagħhom. Kemm darba smajtuna ngħidu Kultant, imnalla kien hemm il-korentin, għax bis-saħħa tal-korentin kienu jagħmlu ħafna żbalji u aħna tgħallimna kif nagħmlu u ma nagħmlux ċertu affarijiet bis-saħħa tagħhom. Jien ngħidilkom, imnalla kien hemm il-Lhud li tfixklu u bdew jippruvaw jibqgħu jżommu t-Testment l-Antik għax bis-saħħa t'hekk għandna l-ktieb tal-Lhud. Għandi mhux poeżija, imma xi ħaġa li nixtieq nipprova ntikom ftit mill-ġist tagħha. Imissni translate jgħidha qabel imma insomma. Aħna nafu li Ġesù ġie u l-familja tiegħu ma kinitx importanti u influwenzali. Fil-tfulija tiegħu marru s-slaten jarawh. Meta kien għadu żagħżugħ, anke ħawwad, jew amazed, 'il dawk li kienu għalliema. Meta kien raġel, Ikkontrolla n-natura. Mexa fuq l-ilma, waqqaf l-irjaħijat, waqqaf il-maltemp, fejjaq il-ħafna u ħafna nies mingħajr mediċina. Qatt ma ħa ħlas għas-servizzi tiegħu, qatt ma kiteb ktieb, imma hawn libreriji sħaħ miktubin fuqu. Qatt ma kiteb song, imma hawn ma nafx hawnx miljuni imma ħafna songs miktubin fuqu u għalih. Qatt ma għamel kulleġġi imma kemm il-skola u kemm il-seminarju hawn li huma għalih. Qatt ma kellu studenti imma kemm hawn studenti bħalissa jistudjaw bħalu. Qatt ma prattika l-mediċina imma kapaċi jfejjaq saħansitra qalb maqsuma. Ġesù Kristu Huwa stilla li ħalaq l-istilel kollha. Huwa blata li ħalaq il-blat kollu. Huwa ljun u nagħġa fl-istess ħin. Erodi ma setax joqtlu. Satana ma setax jidħaq bih. Il-mewt ma setax Toqtlu? Il-qabar ma setax iżommu. Dan huwa l-Kristu tagħna. Kristu li huwa fuq kulħadd. Hu t-tema ta' din l-Epistola. Dak huwa Kristu tagħna. Ġifieri meta Pawlu jew l-kittieb, skużawni, nafu li ma nafx Jeff spjegaħilkomx, imma l-Ittra ta' Lhud ma nafux min kitibha. Ħafna jaħsbu li kitibha Pawlu. Allura kultant ħa noqgħod nitfixkel. U daqqa ngħid Pawlu u daqqa ngħid il-kittieb. Aħfruli, meta nagħmel hekk. Imma il-kittieb tal-Lut dak li qiegħed jgħid lil-Lut, qed jgħidilhom dak li ħsibtu intom fuq il-Messija huwa ħażin. Dan huwa il-Messija tagħna. Rid jgħidilhom u ħaj jispjegaħilhom tul il-13 il-kapitlu tal-Lut li it-Testment l-Antik kien preparazzjoni U t-Testment il-Ġdid issa huwa preżentazzjoni, tifhmuni? Mela t-Testment l-Antik preparana għal Ġesù li kellu jiġi u li kellu jkun il-Kristu, u t-Testment il-Ġdid jippreżentah lill-kumplament tad-dinja. It-Testment l-Antik meta Alla tkellem, Jesù qatt ma qal intqal l-istorja kollha. Għala? bil-biċċiet. Imma fit-Testment il-Ġdid għandna lil Kristu li ħal ġisem u tana l-istorja kollha ta' Alla permezz tiegħu u l-appostli li li kellu. Testment l-Antik jurina li ħajkun hemm Xi ħaġa, qed jirrivela. It-Testment il-Ġdid, f'Ġesù Kristu għandna t-twettiq ta' dik ir-revelazzjoni. Ġesù nnifsu x'qal? Jien ma ġejtx biex neqred, ma ġejtx biex neqred il-liġi, imma ġejt biex inwettaqha. Fl-ewwel ittra ta' Pietru, kapitlu wieħed, vers għaxra, Pietru qal li l-profeti tat-Testment l-Antik kitbu, imma ma fehmux. U tgħid kif, dawn kienu profeti. Jiġifieri Alla użhom biex kitbu t-Testment l-Antik u ma fehmux. U għalhekk il-Lhud ta' żmien Ġesù ma fehmux lanqas, għax ma kinux jafu d-dettalji kollha. Allura ma setgħux jifhmu, b'hekk spiċċaw tfixklu. Aħna nafu li hawn ħafna reliġjonijiet, imma ejja ngħidu hawn tliet tipi biex inżommu d-dinja f'tliet terzi. Hawn min jemmen f'Alla wieħed. Taqblu miegħi? Jiġifieri aħna, il-Kristjani, il-Lhud, il-Musulmani, hawn min jemmen f'Alla wieħed, jiġifieri bejn wieħed u ieħor terz tal-popolozzjoni. Hawn min jemmen f'ħafna allat, U hawn min ma jemmen fl-ebda Alla. Għandek tlieta. Ħafna jippruvaw jgħidu, isma' jiena ma nħobb iweġġa' l-ħadd. Jiena ma rridx noqgħod ngħid Ġesù huwa l-unika triq. Imma għalija kull triq twassal għall-ġenna. Issa meta qed tgħid hekk inti, qed taħseb li inti qed tinkludi lil kulħadd, mentri m'intix. Jekk tħarsu lejhom dawk it-tlieta li għadt, kull wieħed minnhom jgħid li t-two thirds l-oħra huma ħżiena. Aħna li nemmnu f'Alla wieħed, dawk li ma jemmnux f'Alla, dawk li jemmnu f'ħafna allat, huma żbaljati. Dawk li jgħidu kull triq twassal għal ġenna ma jaqblux ma dawk li ma jemnux falla jew u maħna. Dawk li ma jemnux falla jinnaf biex ma jweġġaw il-ħadd u ma jżommu maħad ma jaqblux ma tnej l-oħra. Ġviri mela taraw għad fid-dinja ma tista' tkun Ħa ninkludi lil kulħadd. Għalhekk importanti li aħna nħarsu lejn Ġesù u ngħiduha kif inhi. L-ittra tal-Lhud sa turina li Ġesù huwa l-uniku triq, m'hawnx triq oħra ħliefu biex tmur għand il-Missier. Huwa l-uniku qassis li jista' jaqdina, huwa l-uniku profeta li jista' jtina l-messaġġ kollu. Huwa l-unika Sultan li jista' imexxina. Huwa l-uniku sagrifiċċju li nistgħu nagħmlu biex dnubietna jinħafru. Immaġinaw daqsxejn. Kieku għadna fi żmien tat-Testment l-Antik. Meta qed nintaqgħu, kif qed nintaqgħu dalgħodu, flok nintaqgħu biex infaħħru lil ismu, nintaqgħu bil-biża'. Biex naraw dnubietna u x'se jaħfirhomlna. Noqogħdu nħarsu lejn il-qassis il-kbir, jilbes, jidħol fil-post l-aktar qaddis. L-ewwel nistennewh jagħmel sagrifiċċju għal dnubietu, u mbagħad jidħol, u mbagħad nistennewh joħroġ. Għax jekk ma joħroġx, ma jkollniex min jagħmlilna sagrifiċċju għal dnubietna. U mbagħad meta joħroġ ngħidu ejja ħareġ u jagħmel is-sagrifiċċju għalina. Dan kien eh, proċess li wieħed eh, eh, tkun hemmhekk iżomm minn naġa, oqgħod kwieta. Dikka miskina tibda tgħidlek ħajoqtluni. Dak kien il-proċess, illum nistgħu ninġabru għaw. Infaħru lill-ismu. Għalfejn? Għax nafu li t-sagrifiċċju tiegħu huwa aċċettat. Nafu li s-sagrifiċċju għamlu, demmu xerdu Ħa ngħidilkom ħaġa oħra. Fit-tabernaklu ma kienx hemm siġġu fejn ipoġġi l-qassis għalfejn? Għax ma setax ipoġġi, rid jmur minn ħaġa għal oħra kif ilesti joħroġ barra. Ma kellux fejn ipoġġi, u meta joħroġ barra x'kien joħroġ jagħmel? Iktar xogħol joqtol l-annimali għan-nies biex jagħmilhom is-sagrifiċċji. Mela, araw id-differenza f'Ġesù. Ġesù daħal fit-tabernaklu jgħidilna. Offra sagrifiċċju, u sagrifiċċju li offra x'inhu? Barri, naġa, moża? Le, offra lilu nnifsu. Il-qassis u s-sagrifiċċju fl-istess ħin. Imma mbagħad xi jgħid tgħidlek l-iskrittura eh, fil-lut stess, issa narawha iktar il-qudiem. Jgħidlek, Dan! Offra sagrifiċċju wieħed għal dnubietna, u mbagħad x'għamel? Ħareġ ikompli jagħmel is-sagrifiċċji? Jgħidlek, u mbagħad mar bilqiegħda fuq in-naħħa tal-lemin tal-Missier. Kuntrarju għal dak li l-Lhud kienu jemmnu. Daw għalihom kienet sagrifiċċju wara sagrifiċċju wara sagrifiċċju wara sagrifiċċju. Issa f'daqqa waħda l-kittibet jgħidilhom, isma' Dak li kontu tagħmlu intom kienet jippreparana għal meta jiġi l-Kristu. Il-Kristu li intom kontu taħsbu ħajkun xi ġellied u ħajjeħlisna f'din id-dinja, ġi biex jeħlisna minn dnubietna. Daħal fit-tabernaklu, mhux it-tabernaklu ta' din l-art, daħal fit-tabernaklu tas-sema. Daħal b'demmu stess, daħal bħala sagrifiċċju u meta għamel dak is-sagrifiċċju darba għal dejjem poġġa bil-qiegħda fuq in-naħħa tal-lemin. Kemm hawn min jgħid Ġesù huwa għalliem tajjeb, Ġesù huwa politikan tajjeb, Ġesù huwa bniedem jnaf ta' livell għoli. Ġesù huwa Alla żgħir. Ġesù huwa profeta. Kemm hawn min jgħid affarijiet, ngħidilkom le. Ġesù huwa ħafna aktar minn hekk. Ġesù mhuwiex għalliem tajjeb, mhuwiex profeta tajjeb, mhuwiex qassis tajjeb, mhuwiex imma huwa kollox u fuq kollox. Huwa l-Iben t'Alla u huwa Alla u s-Salvatur tagħna. Issa, Meta aħna nippruvaw naħsbu daqsxejn fuq dawn l-imsieken Lhud li raw lil Ġesù, ma ntuhomx tort li jitfixklu. Daw, eh, eh, eh, speċi kienu mdorrijin, ħarsu lejn Ġeħova, ħa ngħidu hekk, u ma ħadd ħlif U qalu, Kienu mdorrijin jiġu l-profeti u jgħidulhom il-kelma t'Alla. Kienu mdorrijin li jkollhom xi rabbi li jgħid, Ii, jgħidulu kemm hu bravu da, kemm jaf jistudja l-Iskrittura. Kienu mdorrijin, fhimt, nies bħal dawn. U kienu mdorrijin li kultant jaraw lil xi ħadd ifejjaq ukoll. Aħna ngħiduha kif inhi, fl-istorja ta' Lhud kien hemm ħafna min fejjaq, Elija qajjem lil xi ħadd mill-mewt ukoll. Jiġifieri, kienu mdorrijin b'dawn l-affarijiet. Għalihom meta raw lil Ġesù, ma raw xi ħaġa ta' barra minn hawn. Speċi l-għada, qatt ma kien hawn bħalek fid-dinja. Ma rahomx dan l-affarijiet, għalhekk kellu bżonn jikteb u jurihom li dak li rajtu kien il-qoxra ta' barra. Ġesù huwa bil-wisq ħafna aktar minn hekk. Il-Lut, l-Ittra tal-Lut tgħid lil min? Lill-anġli. Għalhekk, jiġifieri aqwa mill-anġli, jiġifieri qed jurihom li anke Ġesù bħala bniedem kien l-aqwa bniedem li qatt eżista. Ġwanni l-Battista qal laqqas jistħoq li nħollu il-qor. Qed jitkellem bħala bniedem, bħala bniedem, bħala bniedem kien wieħed mill-akbar bnedmin li qatt eżistew. Imma Ellut, eh, palma tnajdilkom, u tfixklu. Tant tfixklu li Pawlu kellu jikteb ukoll li l-Galatin, tajdu li ma Galatin ma kienu xlut, imma Ejja mmorru fl-Ittra tal-Galatin għax importanti li nifhmu għalfejn inkiteb il-ktieb tal-Lhud. Għax jekk ma nifhmux għalfejn inkiteb il-ktieb tal-Lhud, aħna u naqrawh nafu nitfixklu. Imma l-ktieb tal-Lhud inkiteb appuntu għax il-poplu Lhudi, reliġjon Lhudija kienet qiegħda titfixkel wara li semgħet u rat lil Ġesù. Imma raw Pawlu fil-Galatin. Ħa naqra porzjon mhux ħażin għax importanti li nisimgħu il-kliem ta' Pawlu. Mela Pawlu qed jitkellem, qed jikteb lil Galatin u qallhom fit-tieni kapitlu, vers wieħed. Imbagħad erbatax-il sena wara, rġajt tlajt Ġerusalemm ma' Barnaba, u ħadt ukoll miegħi 'l Titus. Jiġifieri erbatax-il sena wara, jiġifieri qed jurina li Pawlu issa salva, għamel tliet snin fid-deżert, tgħallem ma' Kristu, tgħallem ħafna, jiġifieri issa stabbilit. Vers 2, U tlajt b'rivelazzjoni, u fissirtilhom l-evanġelju li nxandar fost il-Ġentili. Imma bejnietna, lil dawk li kienu l-aktar magħrufa, biex b'xi mod ma niġrix jew inkun ġrejt għal xejn. Jiġifieri jrid jgħid, kellimt lil dawk li kienu l-aktar magħrufa biex nispjegalhom, biex, għax hekk jitfixklu dawk li huma l-kbar, Ħa jfixklu lil kulħadd. Biex ntikom eżempju, jekk nitfixklu jiena, Jeff u Earl, ħa nfixklu lilkom ukoll. Jalla le, u jalla żżommulna, u jalla tkunu tafuha l-Iskrittura biżżejjed li jekk xi ħadd minna jiżgarra qegħdin hemmhekk biex iżommulna, imma r-realtà hija Hekk. Vers 3, Imma lanqas Titus, li kien miegħi, għalkemm Grieg, ma kien imġiegħel ikun ċirkonċiż. Ġifieri, mela innutaw, Pawlu ħaj qed jibda diġà jitkellem fuq il-drawwiet Lhudija. Ġifieri qed jgħidilhom, Għalfejn intom qegħdin tkunu ċirkonċiżi? Jiena kelli lil Titus miegħi. Dan ma ġiex imġiegħel biex ikun ċirkonċiż. Dik kienet xi ħaġa li ppreparatna. Issa, iċ-ċirkonċiżjoni vera, fejn qal li hi? Hija tal-qalb. Vers erba', U dan minħabba aħwa qarrieqa mdaħħlin minn taħt li ndiesu biex ifixklu l-libertà tagħna li għandna fi Kristu Ġesù, biex jitfgħuna fil-jasar, li lilhom ma, ma ċedejtiex li noqogħdu għalihom, le, lanqas għal ħin wieħed, biex is-sewwa tal-evanġelju jibqa' magħkom. Iżda dawk li kienu jridu li huma xi, kienu jidhru li huma xi ħaġa, Kienu x'kienu, ma jimpurtanix, Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, jiġifieri setgħu kienu gvernaturi, setgħu kienu t-rejiet, setgħu kienu mgħallmin, huma x'inhuma, dawn, ngħid jien, li kienu jidhru li huma xi ħaġa, ma żiedu xejn għalija. Iżda għall-kuntrarju, meta raw li jingħata l-Evanġelju lil dawk li ma kinux ċirkonċiżi, bħalma ngħata lil Pietru l-Evanġelju lil dawk li kienu ċirkonċiżi, ġifieri hawnhekk qed jgħid Pawlu e, beda jagħti l-Vanġelu lil dawk li ma kinux Lhud, bħalma Pietru kien qed jagħti l-Vanġelu lil dawk li kienu Lhud. Għax għal dak li ħadem vers minja, għax dak li ħadem fis-sħiħ f'Pietru, Għall-appostolat taċ-ċirkonċażjoni, ħadem qawwi fija għall-Ġentili. Ok, mela qed jurina kif Alla jaħdem. Alla ħa lil Pawlu bagħtu għand il-Ġentili u lil Pietru bagħtu għand il-Lhud. Sa sa hawnhekk kollox sew. U meta Ġakbu, Kefa jew Pietru u Ġwanni li kienu miżmumin bħala kolonni għarfu l-grazzja li ngħatatli, tawni idejhom il-leminija. lili u 'l Barnaba, biex nixxierku flimkien, ħalli mmorru għand il-pagani, u huma għand iċ-ċirkonċiżjoni. Hawn qed jerġa' jirrepeti, qed jgħid, Mela lili birkuni, u qaluli, Mela inti mur għand il-pagani, jew għand il-Ġentili, u aħna ħa nibqgħu mal-Lhud. Biss, huma riedu li aħna niftakru fil-foqra ħaġa li wkoll kont nixtieq nagħmilha. Vers 11. Imma, meta Pietru ġie Antiokija, żammejtlu f'wiċċu, għax kellu ħtija. Għax qabel ma ġew xhud mingħand Ġakbu, kiel mal-Ġentili. Imma meta ġew, twarrab u nfired, għax beża' minn dawk taċ-ċirkonċiżjoni. X'inhu jgħid hawnhekk? Jiġifieri qed jgħid, Pietru, ipokrita, Pietru ipokrita. Għax meta kien hemm il-Ġentili biss, poġġa bil-qeda jiekol magħhom u bħala Lhud ma setgħux jagħmluha dik. Imma meta ġew il-Kristjani Ludin, twarrab. U beda jżomm id-dekora, smaħna Lhud, ma niklux mal-Ġentili. U Pawlu qallu, Zammejtlu f'wiċċu, kellu ħtija. Vers 13, u l-lut l-oħra kienu juru ħaġa boħra bħalu, ġviri ipokriti u koll. Leħlaħan sitra u koll Barnaba inġibet bil-wiri ta' ħaġa oħra tagħhom, iżda meta rajt li ma kienu ximxu dritt skont is-sewa tal-Evanġelju, għatt il-Pietru qoddimhom il-koll. Jekk int li jintludi tgħix bħalma jgħixu l-ġentili u mhux kif jagħmlu l-Lhud, għaliex iġġiegħel il-Ġentili jgħixu bħalma jagħmlu l-Lhud. Mela qed tarawha? Jiġifieri, iż-żmien ta' li tgħix bħala Lhudi kien spiċċa. Il-Kristjanità mhijiex extension, estenzjoni tal-Ġudeiżmu. Qed jgħidlu, Mela inti sewwa, Lhudi u ma tgħixx bħala Lhudi. Imma mbagħad meta jsalvaw il-Ġentili, qed tgħidilhom, Tridu ssiru bħal Lhud, tridu żżommu di, tridu tagħmlu hekk, tridu tagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni. Alla ma tistax tagħmel hekk, ipokrita. Mhux qiegħda hawnhekk il-kelma, ma turi ħaġa b'oħra, ipokrita. Vers 15. Aħna li aħna Lhud mit-twelid, u mhux midinbin mill-Ġentili, billi nafu li l-bniedem mhux iġġustifikat bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi ta' Ġesù Kristu, aħna wkoll emminna f'Ġesù Kristu, biex inkunu ġġustifikati bil-fidi ta' Kristu, u mhux bl-opri tal-liġi, għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun iġġustifikat. Tista' tkun iktar ċar? Jiġifieri, hekk il-Lhud qabel kienu Hemm il-liġi, u jekk niksirha, rrid imur it-tempju b'sagrifiċċju, biex il-qassis jagħmel sagrifiċċju għad-dnub tiegħi, għal-liġi li ksirt. Pawlu qed jgħid, bil-liġi ħadd mhu ġġustifikat. Vers 17. Iżda jekk fil-waqt li nfittxu li nkunu ġġustifikati bi Kristu, aħna nfusna ninsabu wkoll midinbin, mela Kristu u ministeru tad-dnub. Alla ħares. Jiġifieri, Pawlu bħal dejjem joqgħod attent. Kull darba li jgħid li m'aħniex iġġustifikati bil-liġi, fl-istess ħin irid jgħidilna li ma jfissirx imma li issa aħna ħa ngħixu fid-dnub, ma jfissirx li issa aħna ħa niksruha l-liġi. Imma m'aħniex salvati għax qed inżommuha, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk inħobbuh. Ħa nobduh. Hu dak li qed jgħid hawnhekk. Ma nistax ikun jiena ngħid jien fi Kristu. Ma nistax jiena nieħu sehem mill-ħobż u l-frott tad-dielja li għandna fuq il-mejda hemmhekk. U waqt li qed niftakar fil-mewt ta' Ġesù Kristu li naddfitni minn kull dnub, qed naħseb xi dnub ħa nagħmel? Ta' noħroġ minn hawnhekk? Jew qed ngħix fid-dnub, okej? Pawlu jagħmilha ċara di. Vers 18 jgħid għax jekk jien nerġa' nibni dawk il-ħwejjeġ li ġarraft, insir jien stess wieħed li jikser il-liġi. Għax jien permezz tal-liġi mitt għal-liġi biex ngħix għal Alla. Jien imsallab ma' Kristu, madankollu jien ngħix, imma mhux jien, imma Kristu jgħix fija. U l-ħajja li issa ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi tal-Iben t'Alla li ħabbni u li ta lilu nnifsu għalija. Ma nwarrabx il-grazzja t'Alla, għax jekk il-ħaqq jiġi mil-liġi, mela Kristu miet għalxejn. Aħsbuha daqsxejn, di qed jgħidha lil-Lhud, qed jgħidha lill-Ġentili, qed jgħidha lilna lkoll. Isma', il-liġi sabiħa, fost ieħor qal il-liġi kienet l-għalliema tagħna li wasslitna għand Kristu. Meta aħna rrealizzajna li konna f'ċirku ta' tikser il-liġi tagħmel sagrifiċċju, tikser il-liġi tagħmel sagrifiċċju, tikser il-liġi tagħmel sagrifiċċju, Kristu ħaliġna minn dan iċ-ċirku. Bħalma għedtilkom, ma jfissirx li aħna ma nżommux il-liġi, ma jfissirx li aħna ma nobdux dak li kiteb Alla fil-Kelma tiegħu, imma mhux qed nagħmluh biex insalvaw, qed nagħmluh għax aħna salvati. Qed nagħmluh għax aħna imnaddfin, għax dnubietna maħfur, qed nagħmluh għax aħna inħobbuh. Ajma. Bħalma għattilkom, fl-ittra tal-lut inħarsu lejn Ġesu bħala l-akbar u li huwa fuq kulħadd. Dak li tfisser, meta Pietru qallu inti l-Iben t'Alla, il-Kristu. Fehem li Ġesù huwa speċjali u fuq kulħadd. Hemm darb'oħra minn daw iż-żewġt ivrus hemm seba' affarijiet li naraw dwar Ġesù. Jekk tistgħu ssibuhom waqt li l-ġimgħa fl-ewwel żewġ tivru, mhux sorry, vers 2 u 3 hemm seba' affarijiet dwar Ġesù li l-ġimgħa d-dieħla eh, nitkellmu fuqhom. Issa, ejja naħsbu daqsxejn. Ġesu li huwa dan kollu li semmejt jiena miet għalina fuq is-salib. Xerred demmu. Issa jekk inti tagħrfu bħala s-Sultan, jekk inti tagħrfu bħala l-Mulej, jekk inti tagħrfu bħala profeta, jekk inti tagħrfu li huwa l-Iben t'Alla, jekk inti tagħrfu li huwa qassis, jekk inti tagħrfu U bil-pittit li kollha l-għandu. Imma timmissja waħda tkun tlift kollox. Jekk ma tagħrafx li Ġesù huwa s-sagrifiċċju għad-dnub tiegħek. Ġesù huwa s-sagrifiċċju għad-dnub tiegħek. U inutli x'temmen dwaru, inutli li temmen kemm hu kbir, inutli li temmen li hu Alla, inutli li temmen li hu Sultan, jekk ma tirrealizzax u ma tindunax li Ġesù huwa s-sagrifiċċju tad-dnub tiegħek. Ġesù xerred demmu għalik. Tkun immissjajt kollox. Mela llum aħna nieħdu sem mill ħobs u l-frott tad-dilja, ħejja nirringrazzjaw l Alla li bat lil Ġesù li huwa il-Kristu tagħna, li huwa l-qassis tagħna, li huwa s-sagrifiċċju tagħna, għax bis-saħħa t'hekk aħna dnubietna maħfura u salvati.